Ok, nafhem ħafna nies qed jikkummentaw fuq il-Facebook u nkomplu nsegwu dak li qed tajdu. Lidja, Lidja, eh, naturalment, il-Partit Laburista għandu verament biex jifraħ għal dak li qed jiġri, però jekk nieħdu il-fatt li David Kaza u Roberta Mezzola li kombinazzjoni għandha kif rajna l-biografija tagħha, kien hemm PR enormi kontrihom, il-Labour Party għamel il-kampanja b'riklami l-ħin kollu għaddejjin kontrihom. U fil-fatt dawn telgħu, jiġifieri dik il-biċċa żgur in-nies ma semgħux mill-Partit Laburista. L-ewwel nett jiena nixtieq inwieġeb lil David Thigg meta qal illi l-Partit Laburista jrid illi jħalli lil Adrian Delia bħala Kap tal-Partit Nazzjonalista. Jiena bħala Segretarja tal-Partit Laburista nassigurah illi l-Partit Laburista mhuwiex se jidħol f'din il-kwistjoni jekk Adrian Delia jibqax Kap tal-Partit Nazzjonalista. Dik hija biċċa tagħhom u jagħmlu huma jżommuhx jew le. Jiena li jinteressani illi llum ħadt l-aħbar sabiħa li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali bl-akbar maġġoranza storika f'pajjiżna u kiser ir-rekord anke ta' Boffa b' 47 elf vot aktar mill-Partit Nazzjonalista. Għall-mistoqsija tiegħek jekk il-poplu wiġibx għall-kampanja, qed issejħilha inti, tal-Partit Laburista kontra dawn iż-żewġ kandidati partikolari? Mhux qed insejħilha, hekk kienet, jiġifieri. Le, ma kinitx hekk, Peppi. Il-kampanja tal-Partit Laburista qatt ma kienet kontra individwi u qatt mhi se tkun kontra individwi partikolari. Il-kampanja tal-Partit Laburista kienet kampanja favur l-għaqda, kienet kampanja favur Malta u kienet kampanja kontra l-idea illi xi ħadd imur barra mill-pajjiż u jipprova jsib kull okkażjoni biex ikisser lill-pajjiż. Dik kienet il-kampanja tal-Partit Laburista. Jekk il-partitarji Nazzjonalisti tellgħux lil dawn iż-żewġ kandidati partikolari, dik iridu jarawha il-Partit Nazzjonalista. Jekk jiena llum insaqsi lil David Agius huwiex kuntent b'dawn iż-żewġ kandidati li telgħu, Ma naħsibx li huwa kuntent, għaliex dawn iż-żewġ kandidati huma kandidati li jirrappreżentaw fazzjoni oħra mill-Partit Nazzjonalista. Smajniehom hawnhekk aktar kmieni matul il-programm illi l-Partit Nazzjonalista llum mhuwiex partit magħqud. Huwa partit maqsum, għandek il-fazzjoni ta' Simon Busuttil, il-fazzjoni ta' Roberta Metsola, ta' David Casa, ta' David Thake. tal-Occupy Justice illi qed jiġbdu ħabel wieħed u mbagħad għandek il-fazzjoni ta' Adrian Delia illi wiegħed New Way illi però għal raġunijiet illi nafuhom spiċċa ma għamel New Way xejn għaliex huwa marbut bin-naħa tal-fazzjoni l-oħra illi qegħdin jilagħbu bih biex jagħmlu dak illi jgħidu huma illi jiena però bħala Partit Laburista naħseb Mhux issa biss, Peppi, aħna l-għaqda dejjem enfasizzajna fuqha, l-għaqda hija waħda mill-prinċipji li nħaddnu bħala Partit Laburista u hija waħda mill-prinċipji li se nkomplu naħdmu fuqha anke fiż-żmien li ġej. Nixtieq ngħid li jiena kburi bl-għaxar kandidati li kellna, inkluż Roberta, inkluż David. Jien hekk rajt il-videos tiegħi mal-għaxar kandidati kont kif dejjem kont. U anke meta kellna l-leadership race, kien hawn Frank wieħed minnhom. Ħa ngħidlek għalfejn qed ngħidlek, Peppi. Jiena m'għandix diffikultà la ma' Frank, la ma' Chris Said, la ma' Perċi Calacione u lanqas ma' Adrian Delia. Il-partit mhuwiex in-nies. Il-partit mhuwiex il-kandidat. Il-partit hu l-arma tagħna. Il-partit mhuwiex ta' dik il-fazzjoni jew l-oħra. Aħna l-arma hija waħda. U wara dik l-arma aħna nimxu. Aħna għandna statut U nimxu miegħu. Aħna għandna prinċipji u nimxu magħhom. Issa jekk hemmx fazzjoni fil-partiti mhux dejjem ikun hemm u ma nafux li kien hemm fazzjoni u hemm fazzjoni fil-Partit Laburista ta' Chris Fearne u ta' Ian Borg u ta' Konrad Mizzi u ta' ma nafux da' jeżistu. Imma l-importanti huwa, taf x'inhu l-importanti? Li ma ndaħħlux il-mibegħda lanqas fid-diskors tagħna llum. Ma nippruvawx indaħħlu

U jekk Robert trid tagħmel biċ mur ara pjazza llum. Mur ara pjazza, mur ara pjazza u tkun taf jekk hemmx programm ta' mibegħda. Mela, mela, jekk irridu, jekk irridu, jekk irridu li ma jkollniex mibegħda, jekk irridu li ma jkollniex mibegħda ġo dan il-pajjiż, il-ġiex naħat irridu naħdmu dwarha. Mhux nippuntaw subgħajna dejjem lejn il-Partit Nazzjonalista. Anke fil-Labour Party hemm min jiżra' l-mibegħda. Anke mil-Labour Party hemm min jitfa' l-mibegħda kontra kontra min fil-politika qed jagħmel servizz u qed jagħti servizz. U jiena ma nħalli 'l ħadd, la fil-Partit Nazzjonalista u lanqas fil-Partit Laburista m'għandna nħallu lin-nies jgħajru lill-politiċi għax inti Lydia, Robert, Frank, aħna kollha nagħtu servizz lill-poplu Malti u għax inti ħallejt il-familja tiegħek u ġejt hawn. Jien ħallejt il-familja tiegħi u ġejt hawn biex nagħtu servizz lill-poplu Malti u Għawdxi. Imma mhux ngħajjar lilek Jew tgħajjar lili? Niġġieldu l-prinċipji. Isma' lil jiena qed kulma qed nistaqsik David Agius tispjegali x'għalfejn David Casa meta waqt il-kampanja tiegħu preżenta ritratt tal-kandidatura tiegħu għalfejn miegħu ma kellux lil Kap Adrian Delia. Kellu kapijiet kellu kapijiet preċedenti u lil Adrian Delia ma kienx jien għalhekk qed ngħid illi Adrian Delia mhuwiex mal-fazzjoni ta' David Casa għalhekk qed ngħidlek jiena ma nafx jekk Adrian Delia ta' partit kemm Laburista jew Nazzjonalista jendorsja kandidat. Ħażin. Jiena qed ngħid fatt. Jiena qed ngħid fatt x'ġara. David Casa meta ġie elett irringrazzja mhux lil Adrian Delia, irringrazzja lil Lawrence Gonzi, lil Simon Busuttil, lil Eddie Fenech Adami u lil Adrian Delia ma semmiex. Dak mhux jien qed ngħidu. Dak mhux jien qed ngħidu. Aħna l-kandidati tagħna, aħna l-kandidati tagħna ritratti mal-mexxej tagħna jieħu. Ara kemm ħa ritratti l-mexxej tagħna waqt il-kampanja. Aħna ma ddejjaqna xejn fil-kampanja tagħna nuru wiċċ il-mexxej tagħna. Allura noqogħdu ngħidu għax Joseph Muscat qal li l-aqwa l-aqwa kandidat hija Miriam Dalli. Jiena għalhekk qed ngħidlek hekk, David, ma qalx. Ninsewhom dawk l-affarijiet. Le, le, żbaljat, żbaljat, David, ma qalx hekk. L-aqwa MP hija Miriam Dalli. Ma qalx hekk, qal illi fl-aħħar ħames snin

Allura ma nafux x'inhu negattiv. Naqblu li l-Labour Party jista' jkun negattiv u ma jimpurtax, u kif ikun il-Partit Nazzjonalista ngħidulu negattiv. Le għax negattivi kienu. Mhux il-każ, Pep. Ara. Għax dak ma kinux negattivi, Robert. Ara, ara, ara. Jiena,
ir-realtà, il-focus kien fuq David Casa. Dak huwa stat ta' fatt. David Casa Huwa stat ta' fatt ukoll li inqeda b'kull okkażjoni, almenu fil-fehma tiegħi, biex jambarazza lill-Gvern ta' Joseph Muscat. Illi dan kellu azzarda jgħid ukoll, ma ddejaqx jgħidha, għax jiena kieku ma nqas għandi l-kuraġġ ngħidha, illi, se jkun hemm biex Joseph Muscat ma jieħux pożizzjoni ġaladarba hu jerġa' jkun elett. Xi ħaġa li hu ma ddejaqx jgħidha. U xi ħaġa li n-nies tal-Occupy Justice persważ li ma jdejqux jgħiduha għaliex il-formamentist ta' dawn in-nies, bid-dovut rispett, hija tali. Persważ ukoll li Adrian Delia jdejqu dak il-lingwaġġ. Persważ ukoll illi David Agius jdejqu dak il-lingwaġġ. Persważ ukoll illi hemm core vote, fi ħdan il-Partit Nazzjonalista illi għoxha b'dak il-lingwaġġ għaliex dak il-core vote issa wara diversi snin titimgħu dal-legat biex ma ngħidx il-mibegħda għaliex hija xi ħaġa li lilek huwa terminu li ma tantx ma tantx tieħu gost bih. Dawn in-nies wirtu din il-mentalità illi jekk inti m'intix Nazzjonalist kif jifhmu huma, in-Nazzjonalist, allura inti għandek problema. Adrian Delia mhuwiex in-Nazzjonalist illi l-establishment jippretendi. Tajjeb? Frank Portelli mhuwiex, sa jekk hawn Nazzjonalist huwa Frank Portelli, bid-dovut rispett, mhuwiex in-Nazzjonalist illi huma illi huma jippretendu. Imma, insemmih fit-tajjeb ta', Alex Perici Calascione li huwa persuna diċenti ħafna, għalihom jiffittja fil-formamentis tagħhom. Anything li huwa Joseph Muscat, anything li huwa Laburist f'dan il-pajjiż huwa ħażin, huwa kważi kważi ta' dinja oħra. Din hija l-mentalità illi dan il-kor tajjeb illi ħasbu illi l-Partit Nazzjonalista huwa tagħhom. Dawn huma nies, bid-dovut rispett, illi jaħsbu illi jistgħu jistgħu huma huma huma ivvaraw dak illi illi jaħsbu u Il-kumplament ta' Malta hija hija inferjuri. Hija mentalità illi nbniet fl-aħħar snin. Dan huwa li wiret Adrian Delia. Dan huwa l-prezz illi qed iħallas Adrian Delia llum. Reazzjoni tiegħek?
Ir-reazzjoni tiegħi hija illi f'dal-pajjiż
mhux il-Partit Nazzjonalista biss irid jinkwieta. Aħna ġejna f'dal-pajjiż illi hawn 111,000 jew ma vvutawx, jew ħassru l-vot, jew ma ġabrux il-vot, b'kollox 111,000. Jiġifieri x'qed jgħidu liż-żewġ partiti? Qed jgħidu m'hemmx tagħżel bejnietkom. Hekk qed jgħidulna. Jekk inti tara x'ġab għamel rekord il-Partit Laburista għamel rekord, rebaħ 50 four percent. Pero fifty four percent of seventy percent li jiġu forty percent, jiġifieri erbgħin fil-mija biss tal-popolazzjoni Maltija fl-aqwa żmien ivvutat Labour, għandek hundred and ten thousand illi liż-żewġ naħat, mhux lill-Partit Nazzjonalista biss, dawn ma rnexxilhomx jikkonvinċuhom biex jivvotaw lill-partit fil-gvern, kemm kien hemm power of incumbency, kemm sejrin tajjeb, kemm hawn ġid fil-pajjiż, xorta kien hemm iktar minn mitt elf, 111, illi qed jgħidulna m'hemmx tagħżel bejnietkom. U dak hu l-ikbar dispjaċir tiegħi jien f'dal-pajjiż.
Forty percent qed jgħid. Mela ma nistgħux ninnegaw din li kienet rebħa massiva għall-Partit Laburista. Ovvja, l-ewwel ħaġa li għedt jiena. Tajjeb.
Jiġifieri jiena mhux qed innaqqas. Rebħa storika li. Mhix storika, mhix storika. Hi, hi storika għadni kemm ngħid.
Le, l-ewwel anke fuq il-PBS, fuq dan l-istazzjon PBS. Għalfejn mhix? Għax qalu, l-ewwel qalu 54,000. It's 42,000. Għaliex? Illum, il-Kunsilli Lokali rreġistraw 47,000 vot diskrepanza. Hija rebħa storika. Imma, imma bl-inqas numru, l-inqas numru ta' nies li marru jivvutaw. Imma hija rebħa esaġerata. Dawk huma l-fatti, ma nistgħux. Mhux hekk hu, mhux hekk. Imma ma tistax tinnega li hemm. Iva, iva, ħa ngħidlek, ħa ngħidlek, ħa ngħidlek ukoll. Għax trid risposta għaliha din. Se nwieġbek. Ma marrux jivvutaw. Se nwieġbek għaliha wkoll.
Mela, f'dawn l-elezzjonijiet naraw illi l-turnout dejjem ikun differenti minn elezzjonijiet ġenerali għaliex in-nies jafu illi b'dawn l-elezzjonijiet mhumiex se jbiddlu l-Gvern. Però jekk wieħed jara r-riżultati ta' elezzjonijiet preċedenti tal-MEPs, Xorta waħda rajna żieda sostanzjali favur il-Partit Laburista. Tajjeb, jiġifieri kien hemm kostentement żieda sostanzjali ta' ammont qawwi ta' voti u dik rajniha. Issa jekk li kieku ħarġu aktar nies jivvutaw allura jiena ngħid li ara kieku x'rebħa aktar massiva kien se jkollna bħala bħala Partit Laburista. Però aħna m'aħniex m'aħniex se nifqu hemmhekk. Ir-riżultat aħna dejjem nagħmlu post mortem fuq ir-riżultat elettorali. One kif jimpinġi fuq il-partit u fuq il-pajjiż. Aħna l-post mortem ma nagħmluhx fuq jekk għandux jibqa' il-Kap tagħna jew le. Aħna nħarsu lejh biex naraw kif nistgħu nimxu 'l quddiem. Mela fost dawk il-mija u ħdax-il-elf votant li qed isemmi Frank, jista' jkollok nies illi ma jinteressawx ruħhom mill-politika. U aħna se nkunu qegħdin naħdmu biex lin-nies inġegħluhom, iva, jinteressaw ruħhom fil-politika. Għaliex il-politika fl-aħħar mill-aħħar tolqot il-ħajja ta' kuljum tan-nies. Tu jista' jkollok. partitarji Laburisti illi għal xi raġuni jew oħra huma disgruntled u ma ħarġux jivvutaw u aħna se nkunu qegħdin naraw x'inhuma l-issues u se nkunu qegħdin nindirizzawhom u jista' jkollok fazzjoni oħra ta' partitarji Nazzjonalisti illi huma mdejqin u mxebbgħin bil-politika tal-Partit Nazzjonalista illi bħalhom kien hemm partitarji Nazzjonalisti U ġibniehom magħna u se nkunu qegħdin naħdmu fuq il-qpija biex anke lilhom nikkonvinċuhom jiġu mal-Partit Laburista. Mela, se jkollna niefqu.
Meta niġu lura se nitkellmu ma' David Stellini li kien fil-Parlament u rreżenja u li għada floku se jintgħażel xi ħadd biex jieħu s-siġġu. Se nsaqsikom, min għandu jieħdu das-siġġu? Hemm Jean Pierre Debono u Kevin Cutajar. Ma nafx lil min se tagħżlu intom kieku kellkom id-deċiżjoni għada. Aħna saqsejna lil David Stellini wkoll x'jaħseb. Inkunu nafu x'wieġeb wara dal-break.